Dir Dammen an Dir Hären, ech soen Iech dann am Numm vum LCGB a vum OGBL häerzlech wëllkomm. Ech si frou, dass Der Iech Zäit geholl huet, bei eis ze kommen, fir Iech unzelauschteren, wat mer Iech ze soen hunn par rapport zu enger Annonce, déi d'lescht Woch mer gewuer si ginn an an der Press dann och relatéiert ginn ass an déi eis jo awer pas mal étonnéiert huet, muss ech soen. Ech menge mir wëllen nees schwätzen iwwert den, et ass kee Geheimnis, iwwert den Accord, deen d'ALEBA, d'ABBL an d'ACCA geholl hunn, wat déi zwee Kollektivverträg uginn, fir déi ze verlängeren, sektoriell Kollektivverträg ze verlängeren fir déi nächst dräi Joer. Ech mengen, ech verstoppen eech net, dass mer wierklech iwwerrascht waren. Mir sinn och net informéiert ginn iwwert déi Geheimverhandlungen, déi do stattfonnt hunn, genau esou wéi mer och net an den Diskussioune mat agebonne waren. Mir hunn als OGBL an LCGB zenter Jorzéngten un deene Verhandlunge vun deenen zwee Kollektivverträg ëmmer an eiser Responsabilitéit an an eiser gewerkschaftlecher Verantwortung hu mir un deene Verhandlungen ëmmer deelgeholl. Wisou lo esou eng Aktioun stattfënnt, dass eng Aleba dat eleng mécht, do muss ech Iech soen, Do hu mir keng Äntwert drop. An dass eng ALEBA sech et erlaabt eng Gewerkschaftsfront elo esou ze sprengen, mat wat fir engem But, hu mer och keng Äntwert, ausser mer soen, d'ALEBA c'est les idiots utiles vun der ABBL a vun der ACA. Ass et aus purem Populismus geschitt? A firwat si jo Banker sech esou offiziell, well wa se sech joerelaang jo dann nach inoffiziell op d'Säit vum Patronat rangéiert hunn, da maachen se et elo op offizieller Säit a si genéieren sech emol net méi do derfir? Et ass en eenzegt Trauerspill. A wann ech Iech soen, dass et och gesetzlech souwisou ganz fragwürdeg ass, wat dann den Här Leba elo do gemaach huet, wëll wa mer d'Gesetz iwwert d'Kollektivverträg kucken, da wësse mer, dass d'Kollektivvertragsgesetz virgesäit, dass, wa Verhandlunge stattfannen, eng Commission de négociation agesat gëtt. An eng Commission de négociation, do si partie à cette convention, à cette commission d'office, déi national representativ Gewerkschaften an déi, déi Signataire vum Kollektivvertrag sinn. An dat si mir, den OGBL an den LCGB, zenter Joren. Mir hunn dee leschte Kollektivvertrag mat ënnerschriwwen. Ech kommen zwar nach drop, firwat dass mer deen ënnerschriwwen hunn, mee dat soen ech Iech herno. Et stellt also en tant que tel déi Legalitéit vun deem Accord, deen d'ABBL elo mat der ACA a mat der Aleba, déi si déi dräi, déi dräi Protagonisten do geholl hunn, stellt eigentlech d'Legalitéit vun deem Accord a Fro. Wann dann eng Aleba seet, si hätten deen Accord do ënnerschriwwen, wëll am Secteur eng Sécuritéit an eng Stabilitéit muss garantéiert sinn, da soen ech Iech, dass wat se mat deem doten Accord a mat där doter Aart a Weis virzegoen, just dat definitiv a Fro gestallt hunn. Wëll Dir wäert iech jo net virstellen, dass mer dat doten einfach elo esou akzeptéieren an dass dat doten ouni Onrouen am Secteur wäert iwwert d'Bühn goen. Also just de Contraire hu se iwwer, hu se erreecht vun deem, wat si jo schreiwen, dass de Secteur misst sécuriséiert ginn an ofgeséchert ginn. D'ALEBA huet an dësem Accord 50, 78 Prozent vun de Stëmme vun de, jo, vun de Stëmme vun de Salariéen Eich ignoréiert. Well ech erënneren drun, bei deene leschte Sozialwahlen huet den OGBL an den LCGB 50 Komma 78 Prozent vun de Stëmmen an der CSL kritt, an d'ALEBA huet der nëmmen 49 Komma 2. An dat ass eng Minoritéit, et ass keng Majoritéit méi. An ech erënneren och eng Kéier do, wat den Här Merz, den Här Laurent Merz, de Secrétaire général vun der ALEBA mir eng Kéier gesot huet, Une majorité, c'est une majorité, si minime qu'elle soit. An du haten si nach 50 Komma an eppes Prozent. Et ben, si hunn se net méi. An an deem, wat en se elo gemaach hunn, einfach dee méi wéi d'Halschent vun de Stëmme vun de Leit net méi unerkennen, da muss ech soen, ben, ça, il faut le faire. Dat ass e, dat ass e staarkt Stéck. Mir hu mat ganze Koup vun Delegéierten am Secteur geschwat. An eis Delegéierten, déi si bei d'Personalbüroe gaangen. A stellt Iech vir, an ech huelen hei De Confrère niewendrun, eisen Delegéierte Serge Schimmer vun der bil, do ass carrément gesot ginn, dass d'DRHen net um Courant vu sou engem Accord waren. Da muss ee sech jo awer d'Fro stellen, Wou ass deen Accord dann do ausgehandelt ginn? A wat fir enger Kichen oder a wat fir engem Bistro oder a wat fir engem Hannerzëmmer a mat weem ass deen Accord do ausgehandelt ginn? Op jiddefalls eisen Informatiounen no net. mat de sämtlechen mat de sämtleche Responsabele vun de Betriber am Secteur. Et ass also och nach derniewent eng total Desinformatioun, déi vun deene Leit, déi deen Accord do ënnerschriwwen huet, am Secteur stattfënnt. An et ass e schlechten Accord. An de Fakt ass, dass deen eenzege Gewënner vun deem Accord, d'ABBL an d'ACA sinn. An dee grousse Verléierer, dat sinn d'Salariéen aus dem Secteur. D'ALEBA huet d'Salariéen aus dem Secteur verroden, esou kann een dat mol einfach dohinner stellen. Mir hunn als OGBL den véierten November an am Accord mam, da jo, mat de Kollege vum LCGB hu mir d'ALEBA ugeschriwwen a gesot, A si gefrot, wéi mer da solle gegebenenfalls virgoen. Mer wéisst jo, datt d'Verhandlunge fir déi nei Kollektivverträg géingen ustoen. A wéi ëmmer mer dat jo ëmmer gemeinsam gemaach hunn, mir hunn hinnen e Mail gemaach a gesot, Hei, sidd Der bereet, mat eis zesummen ze diskutéieren? Well Dir wësst, dat steet un. Mir mussen e Katalog zesumme maachen a mir mussen eis zesumme concertéieren, fir déi Aktioun do ze preparéieren. Ech krut. Während enger Woch keng Äntwert, bis deen Dag virdrun, wou dann den de Secrétaire général vun der ALEBA an de President vun der ALEBA mir gesot hunn, Dach, mär kommen, kënne mer eis e Méindeg de Mëtten iwwer Visiokonferenz concertéieren? Dat hu mer dann och gemaach. An du hunn ech schonn esou een Avant-goût gezielt kritt, Jo, dass de si awer iergendwou e bëssi schonn mat der ABBL a mat der ACA geschwat hätten an dass si eigentlech net onbedéngt dergéint wären, fir dat Ganzt einfach esou ze verlängeren. Do hunn ech se da gefrot, wat dann hir Argumenter wären, fir einfach esou eppes ze verlängeren, wëll finalement dem Secteur geet et jo net schlecht an dass jo och Defien am Secteur ustinn, déi een awer misst diskutéieren. Mee op déi kommen ech herno nach zréck. Mee do krut ech vun hinnen ganz wéie ganz wéineg en Ouer. Si hunn, si waren op där Schinn, mir verlängeren dat an ditzi, dixit den Här Laurent Mertz, si hu keng Loscht sechs Méint laang Diskussiounen ze féieren an ze verhandelen. Bon, dat schléisst natierlech vu mir, dem Faass, de Buedem aus, gell, well ech hunn hinnen och gesot, ech war der Meenung, mir waren jo awer schlussendlech Gewerkschafter an dat war jo awer eis Aarbecht fir ze verhandelen a fir ze versichen, fir d'Leit aus dem Secteur Verbesserungen an Amelioratiounen par rapport zu hirer Situatioun, Conditions de travaillen auszuhandelen. Also iwwer sech gesinn dat als meng Aarbecht, si gesinn dat eben net esou. Si hunn, wéi ëmmer, le plus petit dénominateur commun gewielt an dat einfach esou gesot, Mir maachen eng Rekonditioun vun deene Kollektivverträg. Dat hu si mir awer an eiser Visiokonferenz net gesot. Ech hunn hinnen dunn nach zum Schluss gesot, Mä komm, Mär concertéieren eis awer nach eng Kéier mam LCGB zesummen. Kënne mer eis net eng Kéier zesummen treffen? Ech krut keng Äntwert, awer ech krut owes d'Äntwert an der Press. Do ass gesot ginn, si hätten en Accord fonnt mat der ABBL a mat der ACA an dee Kollektivvertrag géing unilateral eent zu eent esou iwwerholl ginn. Ech muss Iech soen, dat ass, dat ass e Skandal, wëll finalement dem Secteur geet et gutt. De Banke geet et gutt an den Assurancen och. D'Resultater si gutt an da braucht een nëmmen d'Ausso vun der Statec, vun der ABBL selwer an da vun der ACA ze kucken. Ech hunn der hei e ganze Koup. Den Här Hoffmann selwer seet et, si hätten net gelidden. An et ass jo och finalement keng Bankekris déi Kéier, et ass eng Crise sanitaire. An d'Banken hu sech ganz gutt an där Kris duerchgeschloen, genau esou wéi d'Assurancen. An et gëtt also kee Grond ze soen, Mär wëllen dee Kollektivvertrag eent zu eent weiderféieren a mär ginn de Leit keng Augmentatiounen, déi hinnen zegutt stinn. Well ech wëll och emol enker drun erënneren, dass de Bankesecteur och ee vun de Secteurs essentielle war während der ganzer Kris, während deem ganze Confinement. Well wann d'Banken net geweecht wären, dann hätten d'Leit an hätt eis Économie an deem Sënn net kënnen esou fonctionnéieren, wéi se fonctionnéiert huet. D'Banken hunn derfir gesuergt, dass sen d'Leit konnten hir Virement man, an dass sen d'Facture konnte bezuelt ginn, an dass sen d'Prêtë konnte weidergelaf ginn, an esou weider an esou fort. Et gëtt also kee Grond, fir ze soen, Nee, d'Leit hunn näischt. D'Leit hu vill geschafft, genau wéi an aner Secteuren, déi essentiell sinn. An ech soen och, d'Resultater si gutt. An och eis Bankeleit hunn e Recht, drun Deel ze hunn. Si hunn e Recht op een Deel vun hirem Kuch, an net nëmmen d'Patronat, d'Aktionären an d'Cadres dirigeants, wéi dat eben de Moment de Fall ass. Dat kann et net sinn. An déi eenzeg, déi sech an déi sech an deem doten Accord an de Baart laachen, dat ass, ech hunn et elo dräimol oder véiermol gesot, dat ass d'ABBL an d'ACA. Et deet mir leed, dass eng ALEBA dat, wéi gesot, eben net méi matkritt, an et ass schued. Ech suergt an ëmmer eng Aarbecht als Gewerkschaftler wär et, dass ee muss sech fir d'Leit asetzen. Mee ech sinn elo do eppes Besseres gewuer ginn. Anscheinend ass dat net de Fall. Mee ech soen awer och, dann muss ee sech a Fro stellen, ob een net déi Leit, déi, déi, déi Gewerkschaften do, déi net wëlle verhandelen an déi sech net wëllen asetzen, ob een déi iwwerhaapt nach als Werkschaft, als Gewerkschaftler kënnen denominéieren. Ech hunn domadder e Riseproblem, well ech mengen, dat geet géint sämtlech Deontologie vun enger Gewerkschaft an et geet géint, sämtlech d'Intérêten vun de Gewerkschaften, vun deenen Intérêten, déi mir als national representativ Gewerkschafte vertrieden an eis Aarbecht maachen. Da kënnt der, duerno kënnt de Comble awer da vun der Frechheet, well da kréie mer dann deen Dag, nodeem dann d'ALEBA eis seet, Mär hunn een Accord mat der ALEBA, mat der ABBL, pardon, ALEBA, ABBL, ACCAR, da si mer zimlech enges, hu mer da fonnt, An da muss mer awer gesot kréien iwwert de La Voix de la Presse alt erëm eng Kéier, dass d'ALEBA seet, jo mir bräichten awer, misst awer ee Front syndical am Bankesecteur an am Secteur financier oprechterhale ginn. Bah, ech weess et net, ech weess net, wéi Dir dat gesitt, mee ech hunn do d'Welt net méi verstanen. An ech hunn no 25 Joer heiansdo, verstinn ech och elo d'Welt net méi. Ech hu se op jidder Fall net méi verstanen. Mir sollen also elo benotzt ginn, fir hire Crime, deen si gemaach hunn am Désintérêt vun de Salariéë vun der Plaz, dee solle mir mat validéieren. Dat ass surréel an dat wäert sécher net a Fro kommen. An da kënnt nach den Topo nach drop, dass dräi Deeg duerno eng ABBL an net spéitstens wéi de Moien eng ACA de Kollektivvertrag dann elo denoncéiert huet. Ok, elo soll verhandelt ginn. Ma sot mer emol iwwer wat? Iwwer wat? Ech duecht si hätten een Accord. Oder ass deen Accord net méi gülteg? Mä hu mir eng verpasst, iergendwou an der Press, datt mir net gesinn hunn, datt deen Accord net méi gülteg ass? Well wann deen Accord jo nach besteet, ma iwwer wat solle mir da verhandelen? Dat heescht, mär gi geruff. An enger Intersyndicale, éischtens emol weess ech net an där Intersyndicale, op wat fir eng Säit dass d'ALEBA sech rangéiert, well eigentlech misste si jo an enger Commission de négociation op der Säit vun der ABBL a vun der ACGA sëtzen, well si hu jo een Accord mateneen. Mir hu keen Accord mat hinnen, well mär wëllen iwwer aner Saachen diskutéieren. Awer, wéi gesot, ech soll mat hinnen iwwer, oder mir solle mat hinnen iwwer eppes diskutéiere goen, wou mär soen, do gëtt et näischt ze diskutéieren, soulaang wéi deen Accord, deen Dir hutt mat der ABEM, mat der ALEBA, deen ass jo dann, deen ass jo ginn, an Dir hutt jo keen Interêt, an iergendenger Form mam OGBL a mam LCGB eppes Besseres auszuverhandelen, well da faalt Der jo der ALEBA an de Réck. Also dat ass jo wierklech, also dat ass jo, dat ass Dat ass, dat ass, dat ass, dat ass, ech, ech fanne keng Wieder dozou. Ech kann Iech se wierklech net soen, well ech hu keng Wieder. Et ass einfach kannereg an et ass eis wierklech dohinner gestallt. Mir sinn net Clone vun der ALEBA, dat si mer net. Dofir si mir vill ze vill responsabel a mir maachen eis Aarbecht esou wéi se muss sinn, am Intérêt vun de Leit am Secteur, net an onsem Intérêt. Voilà. An da wëll ech och nach eng Kéier ënnersträichen, dass mer, mir déi Situatioun jo net provozéiert hunn, mee mir haten awer, ech wëll eng eng Retrospektiv maachen vun deene leschten dräi Joer, wou mir als Gewerkschaften mat der ALEBA awer zesumme geschafft hunn an dat eigentlech gutt, gutt fonctionnéiert huet. Mir haten, 2018 ass dee Kollektivvertrag ënnerschriwwe ginn, dee letzten, wou ech net verstoppen, datt mir guer net begeeschtert iwwert dee Kollektivvertrag waren. A mir hunn et deemools och gesot, och wann d'Aleba haut seet, Där hutt e mat ënnerschriwwen. Jo, mir hate kee Choix. Deemools hat d'Aleba nach 50 Prozent am Secteur an duerfir hu mer dee Kollektivvertrag mat ënnerschriwwen, wëll ob e mir mat ënnerschriwwen hätten oder net, si hätten e gedroen. An. Wa mer dat net gemaach hätten, dann hätte mir a kenger Commission de négociation, mir hätten a kenger Commission paritaire a mir hätte virun allem a kengem Plan social méi kënnen dobäi sinn. An do hu mer awer eng Responsabilitéit vis-à-vis vun eise Memberen, hu mer also gesot, Mir ënnerschreiwen dat domat, awer mir droen de Contenu vun deem Ganzen net. Wat, wou kënne mir als Gewerkschaften de Contenu vun engem Kollektivvertrag matdroen, dee, wou sämtlech Rechter de Salariéen ofgeholl ginn, wou et keng Garantië méi gëtt, wou nëmme méi nach just D'Patronat decidéiert ëm wat et geet an wee wat ze gutt huet. Dat kann een als normal Gewerkschaft eben net guttheeschen. Mä wéi gesot, si hunn deemoos decidéiert dee Kollektivvertrag esou ze ënnerschreiwen a mär hunn dat do misse matdroen. Ech wëll dat do, ech hunn dat elo just gesot, fir emol eng Kéier och ganz kloer nees eng Kéier ze präziséieren, dass dat wat d'Aleba seet, mir hätten dat matgedroen, dass dat eigentlech net stëmmt. Sou, do hu mer während zwee Joer laang, déi lescht zwee Joer dann an Intersyndicallen, awer op ons Initiativ hir, zesumme geschafft, wëll mer gemierkt hunn, wéi dann d'Transpositioun vun deem neie Kollektivvertrag sollt gemaach ginn, et mega Problemer goufen, immens Problemer, an notamment wat déi nei Fonctioun, mir hunn am Secteur ganz lauter nei Fonctioune gemaach, mir hunn nei Klassifikatioune gemaach, et ass eng Redistributioun vun den, vun den Enveloppe stattfonnt, an. Am Contraire zu deem, wat am Fong den hätt sollen, wéi den Här de Silja dat deemools gesot huet, ëmmer dee modernen Esprit vun deem Kollektivvertrag, wou am Fong d'Delegatiounen méi Matsproocherecht hätte sollen hunn an de Betriber, mer festgestallt hunn, dass dat just de Contraire stattfonnt huet. D'Banken hunn déi nei Fonctiounen unilateral kreéiert. D'Delegatiounen sinn net gefrot ginn, si sinn zum Deel mol vläicht just, ech mengen Dir gehabt, op der Banque Générale, Dir sidd informéiert ginn, mee et sinn aner Betriber, déi si mol net informéiert ginn, wat d'Klassifikatioun ugeet an d'Pondératioun vun de Kritären, hu mer gesot, dass do Codécisioun hätt misse si vun den Delegatiounen. Och dat ass schankenhaart einfach ignoréiert ginn. D'Redistributioun vun der Enveloppe vun deenen ee Prozent, wou elo esou groussaarteg och dobausse geschwat gëtt a sech gebretzt gëtt, d'Salariéë kriten ee Prozent. Mä ech soen Iech, dat ass eng Enveloppe, déi gëtt verdeelt, wéi de Patron et wëllt. Do gëtt et keng Garantie, wee wat kritt. Do kann an engem Betrib ee se kréien, déi ganz Enveloppe, do kënnen der zéng Leit se kréien, et kann och kee se kréien. Esou einfach ass et, well nëmme eleng den Employeur decidéiert. Bon, mir hunn also du gemeinsam, wéi mer dat doten alles festgestallt hunn, hu mer gemeinsam an enger Intersyndicale doriwwer decidéiert, diskutéiert a mir hunn eng Entrevue beim, beim Här Hoffmann, de President vun der ABBL, gefrot. Mir hunn deem eis Doleancen duergeleecht, duergeluecht. Leider, et war schued, well den Här Hoffmann seng Äntwert, déi mer vun him kritt hunn, déi wor am Fong geholl, bon, déi war, Déi war douteux, wëll heen eben eis just op juristesch, op eng juristesch Aart a Weis geäntwert an net op déi, wou mir wollte mat him diskutéieren a versichen, déi Problematiken do ze solutionéieren. Mee säin lescht Wuert war dat, Majo, am Kollektivvertrag ass et eben net präziséiert, da musst Der an deem nächste Kollektivvertrag d'Texter ännere loossen. An dat wollte mir jo och. Dat wollte mir jo och, an dat wollt och eng ALEBA. An dorops hin hu mir als zwou Gewerkschaften, dräi Gewerkschaften, hu mir eisen Avis juridique schreiwe gelooss vun engem, vun enger, vun enger, vun engem Affekotebüro, deen eis eigentlech och sollt épauléieren an eisen Argumenter, an deem, wat mer gesot hunn. An deen, an deen Avis, deen hu mer, dee sollt dunn och un d'ABBL geschéckt ginn. Leider koum awer du Covid an du war déi ganz Problematik, dass kee méi bei der Heck war an all Mënsch zimmlech wäit ewech war. An du sollte mer am September nees eng Kéier dodriwwer schwätzen. Du hu mer awer gesot, bon, eh jo, dono ass vläicht e bëssen awer moutarde après dîner. Da komm, mär huelen dat mat an déi nei Verhandlunge vun den neie Kollektivverträg. Komm, mär huelen déi dräi Sujete mat an dat ass ee vun eise Revendicatiounen. Dat war alles esou ofgemaach. Bis dann eben elo ass eben net méi ofgemaach, well ech menge bei der, bei der ALEBA ass eng, ass eng allgemeng Amnesie, déi stattfënnt huet. Si hu sech un dat alles net méi erënnert. Do huet, do huet, wëll kee méi eppes dovunner wëssen. Mee ech mengen, dass dat awer einfach déi Aart a Weis elo herno net méi ze verstoen ass, firwat si elo déi Bande à part maachen, alors que dass mer all déi Schrëtt déi letzt Joren zesumme gemaach hunn. Ech sinn op jidde Falls, dat léisst mech perplex. Mee dat verhënnert ons awer net als Gewerkschaften. Trotzdeem, mir hu Revendicatiounen. Mir hu Revendicatiounen, wat déi nei Kollektivverträg uginn. A mir wäerten déi sécherlech net op d'Säit stellen. Mir hunn, mir sinn eis bewosst, wat am Secteur geschitt. Mär hunn och eng Analys vum Secteur gemaach. An gleeft eis, mär wëllen net d'Revolutioun am Secteur maachen. Mär wëlle kee Krich am Secteur. Mee mir wësse wat d'Defie vum Secteur sinn. Wann ee kuckt, Déi ganz Problematik vun der Digitalisatioun, wat dat mat sech bréngt, nei Aarbechten, aner déi wechfalen, neier déi musse kreéiert ginn, mär hunn nei Aarbechtszäitformen, implizéiert dat ganz evidenterweis. Ech mengen, eng Digitalisatioun, do ginn et déi klassesch, ganz vill déi klassesch Aarbechtszäiten, déi mer haut hunn, déi kënnen iwwert dee Wee net méi realiséiert ginn. Ëmstrukturatioun, där gouf et nach ëmmer an där wäerten et och nach ëmmer weider ginn. An et ze resüméieren, eng Ëmstrukturatioun, a mat Argumenter, wou ze soen ass, eng Ëmstrukturatioun, déi fënnt statt an déi ass just dobaussen, well hei zu Lëtzebuerg d'Paien ze héich sinn, ech mengen, datt dat Diskussioune sinn, déi einfach lächerlech sinn, wëll eng Ëmstrukturatioun, déi am Fong geholl um Niveau vun engem Grupp geholl ginn, intra-Grupp geholl ginn, an net hei zu Lëtzebuerg geholl ginn, déi brauchen aner Argumenter wéi just ze soen, et ass e Problem vun de Paien hei zu Lëtzebuerg. Well dat, wat se hei zu Lëtzebuerg zielen, d'Paien an d'Sécurité sociale wier ze héich, déi soen se, am Ausland ziele se just de Contraire. Dat war also ni de Grond an dat wäert et och net sinn. Also, mir hunn eis eben, wéi gesot, déi Froe gestallt, si a mir, a mir hunn e Katalog deementspriechend op d'Bee gesat. Mir hunn ee fir d'Banken a mir hunn ee fir d'Assurancen. An déi, eis Revendicatiounen sinn haaptsächlech qualitativer Natur, esou natierlech wou mer och, mir froen natierlech och finanziell Augmentatiounen a Verbesserungen, mä mir hunn eis haaptsächlech op déi qualitativ Revendicatiounen fokusséiert. Mär froen natierlech an de Bankenkollektivvertrag an och bäi den Assurancen no bäi, woubäi ech muss soen, datt den Assurancekollektivvertrag eben nach méi Garantië gëtt wéi dat vun de Banken. Mee mir hunn dann de Banke ganz kloer gesot, mir hätten erëm gär Augmentatiounen, déi fir jidderee gëllen an déi net nëmme just de Patron kann decidéieren, wee wat kritt. Ech mengen, d'Leit schaffen alleguerte gutt am Bank a si hunn alleguerten eppes zegutt. Mir hätten erëm gären linéaire Augmentatiounen am Bankesecteur a mir hätte gären, wéi gesot, déi Garantien fir jiddereen, net à la tête du client. Mir hunn eng Etüd vun der Statec, an déi hunn ech hei bei mer leien, déi seet zum Beispill, dass de Salaire moyen am Bankesecteur, huet se vläicht gesinn, 99.250 Euro wär. Mär hunn da lo d'Etüd am Bankekollektivvertrag gemaach mat de Barèmen an ech hunn dee Barème geholl, ech hunn dee Montant geholl, dee garantéiert ass um héichsten Niveau am Bankekollektivvertrag. Dat si 4.925 Euro mensuel. Sou, a wann ech deen da mol 14 rechnen, well ech huelen den dräizéngte Mount a gegebenenfalls eng Junisprimm, wann s de laang genuch derbäi bass, kriss du eng Junisprimm, déi ass plus ou moins équivalent zu engem Salaire, da kommen ech op 56.000 Euro à tout casser. Da muss emol ee mir soen, wou mir un déi 99.000 Euro do kommen. Op jidde Fall sinn dat net eis Memberen, déi ënnert de Kollektivvertrag falen. An da soen ech och, den Här Mackel vum Luxembourg for Finance huet ganz kloer gesot an engem Interview am Wort, dass et héich Zäit géing ginn, dass am Bankesecteur, am Finanzsecteur d'Paie géinge gehoff ginn an ajustéiert ginn an dass e se

Bon, mir sinn eis also eens, mir wäerten, mir hunn déi dote Fuerderunge gestallt, mir wäerte ganz kloer weider Matsproocherecht fir d'Delegatioune froen, notamment op där ganzer Diskussioun vun de Fonctiounen, vun de Klassifikatiounen an de Barèmen, fir datt endlech deem Desaster an der aktueller Situatioun, an der aktueller Conne Kollektivvertrag, datt deem opgehollef gëtt. Mir froen och Garantien an der Evolutioun vun de Carrièrë vun de Leit. Mir hätte gär e Bilan de compétences. Wann ech soen, et verschwannen nei Plazen an et kommen neier bäi, da brauch ee Bilan de compétences vun de Leit. Da muss ee kucken, wat sinn dann déi individuell Formatiounen, déi de Leit kënnen ugebuede ginn. Wat kënne mer da maachen, fir de Leit eng Perspektiv an hire Betriber an am Secteur ze ginn. Alles dat hu mer jo de Moment net. Mir hunn zwar een Accord formation, mee et gëtt awer net genuch Garantien, fir dass dat och an de Betriber soll stattfannen. An da kënnt Conciliation vie familiale, vie professionnelle. Da schwätze mer nees eng Kéier vun deenen neie Forme vun Aarbechtszäiten, Aarbechtsformen. Do brauche mer eng Conciliation vie familiale, déi adaptéiert gëtt un déi nei Mesuren, un déi nei Besoinen am Secteur. An do hu mer an eisem Katalog, mir hunn iwwer Congés sociaux geschwat, Mir hunn iwwert e Recht op temps partiel, mir hunn op e Recht op den Droit à la déconnexion, mir hunn e ganzen Accord erausgeschafft fir een Droit à la déconnexion, hu mer zesummen ausgeschafft an eisem Catalogue de revendications. Mir hu gesot, den Télétravail, dee muss eng Annex vum Kollektivvertrag kommen. Mir brauchen obligatoresch Compte-épargne-temps an eisem Kollektivvertrag, wa mer deem alles wëlle Recht ginn. Mir brauchen e Besoin neier Aarbechtskräft. An do soen ech, dass ee muss am Secteur muss identifizéiert ginn, wat sinn dann déi nei Fonctiounen, déi an der Zukunft gebraucht ginn. Mee wann eng ABBL an eng ACCA seet, Mir fannen eis Leit net a mir hunn net déi Besoinen, déi mer brauchen, ma da solle se eis emol soen, wat sinn dann d'Besoinen vun deenen neie Fonctiounen, déi mer brauchen, wou si se dann? Ween dee, ech hunn dat d'lescht Kéier scho gesot an de Gab och, mengen ech, mir hu schonn am leschte Kollektivvertrag, mee da sot eis, wou sinn déi nei Fonctiounen, ween ass dat, wat sinn d'Besoinen, déi mer brauchen. Mä komm, mir schafen et, mir hunn am Secteur een House of Training, mä da komm, mir identifizéiere se, mir identifizéieren d'Fonctiounen, mir identifizéieren Qualifikatiounen, déi gebraucht ginn. An da kucke mer an de Betriber, déi Leit, wou mer wëssen, dass hir Jobbe wäerte verschwannen oder nei mussen orientéiert ginn, ma da komm, wat sinn dann, mir hu Leit hei, mir hu Leit, déi hunn e professionellt Wëssen, déi hunn eng Qualification professe, firwat solle mer de Risiko goen, déi ze verléieren? An da musse mer neier siche goen, ech weess net wuer, an Indien oder au fin fond du monde, fir dann eben do rëm Leit heihinner ze bréngen. Nee, firwat? Mär sollen eis Leit, déi mer hunn, versichen hei ze halen an e Maximum ze forméieren. An dat kënne mir an eisem Secteur man, wann all Mënsch do wëllt matspillen. Mee wann natierlech keen d'Fro stellt a wann natierlech och keen Iddien huet, fir dat Ganzt op d'Been ze setzen a wëll diskutéieren, Da kréie mer ëmmer herno rëm déi selwecht Leier. An da gëtt gesot, jo, mee mär hunn ebe déi Leit net, mär mussen eis neier siche goen. A wann dann ee Plan social kënnt, eh bingo, allez, da maache mer ee Plan social. An da war et dat. Mir hunn och an eisem Catalogue de revendications elo gefrot, fir e Plan de maintien dans l'emploi sectoriel ze kréien. An ech mengen, dass dat richtig ass, well wann ech kucken, dass se mir als OGBL an als LCGB an all anere Secteur elo am Land, sëff et kuckt d'Luxair, kuckt d'Stolindustrie, kuckt de Commerce, wéi mer eis do alleguerte Méi ginn, fir effektiv ze versichen, alles ze maachen, fir e Plan de maintien an d'Weeër ze leeën, firwat soll dat net op der Finanzplaz geschéien? Déi hunn och eng Responsabilitéit, d'Finanzplaz, an et geet net duer, dass se si sech ëmmer hire Responsabilitéit entzéien. Leschte Punkt, deen ech nach just wollt soen, an da ginn ech dem Gab d'Wuert, dee leschte Punkt, deen ech awer nach wollt soen, dat ass dee vun de Faux-Cadren. Ech mengen, Dir hutt héieren déi lescht puer Wochen, huet d'ALEBA ëmmer erëm geschwat iwwert d'Faux-Cadren. Ech wëll mol enker just op déi ganz Diskussioun Faux-Cadre zréckkommen. 2016 war den OGBL deen éischten, deen iwwert de Sujet, Verschiddener vun Iech ware mengs schonn deemools an där Pressekonferenz dobäi, wou ech gesot hunn, et ass e Problem mat de Focaderen. Dir kënnt laachen, mee et ass esou. Et ass e Problem vun de Focaderen. An ech hunn deemools gesot, et sinn 10.000 Leit op d'mannst, déi betraff sinn am Finanzsecteur. Do goufe mer vun der ALEBA deemools aus gelaacht. a gesot kritt, dat wären der vill ze vill. Haut soen se dat selwecht a si sinn natierlech wéi ëmmer op eise Sujet gesprong. Dat ass jo, da si mer och gewinnt. Dat ass och gutt esou, well da gëtt de Sujet wéinstens emol thematisiert an e bleift net ausserhalb vun, e bleift net an enger Këscht hänken, wou e misst erauskommen. Mir hunn deemools gesot, do muss geschafft ginn drun an do muss am Kollektivvertrag, well fir mech ass de Sujet an fir eis ass de Sujet, ze reegelen um Niveau vum Kollektivvertrag an et kann net sinn, dass mir eis domadder ofginn, dass mer soen, et geet duer, dass just iwwer d'Gerichter domadder geschwat. Dat kann net sinn! Dat kann net sinn! Et kann net sinn, dass mir eis Leit individuell mussen op d'Gerichter schécken, fir hiert Recht anzekloen. Mir hunn e Kollektivvertrag, dee seet ganz kloer, Wee fält ënnert de Kollektivvertrag? All d'Salariéen, Ausser d'Cadres dirigeants. An déi faux Cadren hei, dat si keng Cadres dirigeants. Also hu mir eis zesummen ausgeduecht eng Solutioun, fir datt se an de Kollektivvertrag erëm sollen drakommen. Mir hunn, ech ginn och nach just op déi Aussoen, déi dann ëmmer komme vun, wou d'Aleba seet, Mär hunn der elo esou vill reklasséiert kritt. D'Banque de Rothschild, dat ass eng Persoun, déi se do reklasséiert kritt hunn. Mir hunn d'Banque Edmond de Rothschild, dat ass eng honnertprozenteg OGBL-Delegatioun. Mir hunn do iwwer 40 Leit mat der Hëllef vun eiser Delegatioun zréck an de Kollektivvertrag klasséiert. An 't ass iwwer dee Wee, wou et muss goen. Et kann, wéi gesot, net sinn, dass ech jidder Eenzelen huelen a soen, du muss elo op d'Geriicht goen, fir deng Rechter anzekloen. Nee, deen éischte Level ass de Kollektivvertrag an deen zweeten ass dann mat der Hëllef vun den Delegatiounen. An dat ass eis Aarbecht als, als Gewerkschaften, iwwert deen Niveau ze kucken, dass mer do déi Konditiounen do geregelt kréien. A mir hunn do, mir hunn do eng kloer Revendicatioun am Kollektivvertrag vun der Aleba. Well, ausser datt en si an d'Press ginn ass, hu si hatenrem de Fall gewonn op der, op der, um Tribunal héiert een näischt, obwuel si schonn hir, an hirem Accord, deen si mat der Ab, mat der ABBL a mat der Alle, mat der ACCA ausgehandelt hunn, hunn ech näischt gesinn. Voilà, ech mengen, ech hu lo e bëssen am Grousse versicht ze resüméieren, wat, wat d'Problematik ass an och wat de Mir dann eebl zesummen, Gemaach hunn als OGBL an als LCGB. Mir wäerten op jiddwerfalls eis, eis, mir wäerte ganz kloer eis Responsabilitéit hunn. Fir op eis waart ganz vill Aarbecht. Mir musse kucken, wéi mer elo duerch dee Bësch do kommen. Dat wäert net evident ginn. Mir wäerten déi Kollektivverträg dann och elo conformément zum Gesetz wäerte mir se selwer kënnegen, mat eisem Catalogue de revendications hannendrun. Mir wäerten och eng Commission de négociation opstellen, woubäi ech awer net weess, wat mer mat der ALEBA maachen, well, wéi gesot, ech hunn Iech et virdru gesot, entweder gi se op der Säit vun der ABBL, well et ass jo schwéier, se bei eis an eng Commission de négociation ze huelen, well si jo een Accord mat deenen aner hunn. Dat gesi mer nach, dat musse mer kucken, wéi dat alles weidergeet. Op jidde Falls, mir maachen eis Aarbecht am Intérêt vun de Salariéen, déi mir vertrieden, op der Plaz vun de Salariéen, vun der Finanzplaz. Si kënnen op eis zielen. A mir wäerten si net verroden a scho guer net beklauen. Ech soen Iech villmools Merci fir d'Nolauschteren. Ech ginn elo d'Wuert un de Gab.
Ech mengen, du bass ganz wäit gaangen. Du hues gesot, et wier e Resumé, mee et war méi wéi e Resumé. Ech mengen, fir eis ass dat natierlech och eng Situatioun, déi nach ni do war. Nach eng Kéier, Mir ginn als national representativ Gewerkschaft signataire vun enger CCT. Iwwer d'Press gewuer, datt d'ALEBA am Geheimen, ech nach eng Kéier, am Geheimen, well et net aneschters gaangen ass, an engem ganz klenge Krees, well och, wéi d'Véronique et virdru gesot huet, esouguer Membere vun der ABBL, vun der ACA och iwwerrascht waren iwwer esou Accorden. Dat heescht, esou eppes hate mir an désem Secteur nach ni, an dengem Finanzsektor, dat soll een net vergiessen. Ech weess och net, wéi d'Véronique et richtig seet, wéi dat soll virugoen, well dës Virgoeensweis ass nëmmen, ass ganz kloer ep géint d'legal Prozedur vun de Kollektivverhandlungen. Ganz, ganz kloer. Do ass näischt ze diskutéieren. Freet een sech eigentlech, firwat, wou hu se dat, ween huet déi Gesetzer geliest? Mir kënnen eis nëmmen d'Fro, och nach d'Fro stellen iwwert d'ABBL. Kann d'Abbl hir Gesetzer net méi liesen? Verstinn si hir Gesetzer net? Ech hoffe just, dass si an hirem normalen Job déi Gesetzer awer richteg verstinn, well soss maan ech mer awer wierklech ganz grouss Suergen. Och mir, ech menge mir hunn dat och gekuckt, mir sinn als national representativ Gewerkschaften, si mir an bei de Wahlen vun der CSL, wou mer hei sinn, iwwer 50 Prozent gewiescht. A wann een dat genau kuckt, wat am Gesetz steet, da ka fir eis eng ALEBA kee Kollektivvertrag eleng ënnerschreiwen. Dat ass, dat ass eis ganz kloer fir eis. Ech erënnere just drun, well ech kann, dat ass heiansdo ganz witzeg, wann de verschidde Leit vun der ABBL, well d'ABBL jo Banke sinn, wann déi iwwer déi national oder wéinst, wéi der iwwer déi sektorell Representativitéit vun enger ALEBA schwätzt. Ech ginn e puer Beispiller, zum Beispill de Grupp, ech schwätze vum Grupp BNP Paribas, 4.000 Leit. A gitt mol kucken, wat do d'Aliba, äh, wéi d'Aliba representativ ass. Strictement net minoritär. An deenen, äh, an deene Ban-, an deem Grupp, méchten, maache mir bal, wéi soll ech soen, 90 Prozent Dat heescht, do geet eng ABBL, soe mer esou, esou Accord de principe do treffen, ouni déi Leit guer net ze consideréieren. Dat ass jo bal onméiglech. Ech erënnere just drun, dass dee Grupp dee gréissten ass am Finanzsecteur, et ass och ee vun deene gréissten Employeur iwwerhaapt hei am Land. Ech, jo, an da war deem och dem Här Hoffmann, misst een eng Kéier dorun erënneren, well ech schwätze ëmmer vun der, vun der Rallye-Bahn representativ. Frot mol den Här Hoffmann, wéi vill Prozent d'Rallye-Bahn bei der Raiffeisekeess huet. Null. Si hu keen eenzegen Delegéierten. An dat ass och dat, heiansdo fréet ee sech, wou se dann all déi, déi, déi Donnéeën hierhuelen. Mir, mir hunn och natierlech, an d'Véronique huet dat jo just gesot, mir loossen eis net dodrun iergendwou stéieren. Mir sinn do, mir wëllen d'Gesetzer anhalen, mir insistéieren, datt déi Gesetzer agehale ginn. Mir wäerten als national representativ Gewerkschaften och déi Négociatioune sou féieren, wéi d'Gesetzer dat virgesinn. An do loosse mir eis wierklech net ee Millimeter dovunner ofhalen. Mir hunn, ech weess dat, zesummen hu mir zesumme jo geschafft, mir hunn och iwwert déi Prioritéiten jo gekuckt, mir hunn eis Gremien, ech kann dat awer soen, Véronique, mir hunn eis Gremien scho consultéiert an eis Gremien hunn eis kloer gesot, wat mir ze maachen hunn. An dat ass dee Wee do. Mir ginn iwwert d'Gesetzer. Mir hu si hunn eise Catalogue de revendications scho mat ofgeseent an deenen zwee, dat heescht d'ACAA an d'Asbl. A mir wäerten natierlech eis net do vun engem Accord de principe, deen do entsteet an engem, ech weess net wou, komplett kee Mënsch weess, wou déi Leit sech zesummegesat hunn, fir esou doriwwer ze schwätzen. An dat wäerte mir dann an den nächsten Deeg wäert dat jo eraus goen. Ech erënnere och och nach drun, wat d'Véronique richtig seet, Mir hunn bis September praktesch mat der och mat enger ALEBA diskutéiert. Ech erënnere just drun, dass dee Kollektivvertrag, dee sou revolutionär soll sinn, mee dee fir eis awer net esou revolutionär ass, mä et sinn awer verschidde Saachen tatsächlech an deem Kollektivvertrag geännert ginn, ënner anerem déi Fonctiounen. Déi déi ganz Fonctiounen, ech erënnere just drun, datt mir vu sechs Gruppen op véier Gruppen erofgaange sinn, d'Véronique sot et richteg, do si Saachen, déi sinn net normal ofgelaf. Mir wollten dat, an dat ass dat, wat eis vu kee Mënsch versteet, mir wollten och déi Saachen hei, wéi zum Beispill de Rôle vun den Delegatiounen, Wat ubelaangt elo all déi Fonctiounen, déi ëmgesat gi sinn, ech erënnere just drun, déi sinn 2020 ëmgesat ginn, dat ass alles nei. Dat ass alles nei. Do sinn a Banken ass dat natierlech gutt gemat ginn oder an aner Banken iwwerhaapt net. Mir hunn zum Beispill, an d'Véronique huet et gesot, déi Distributioun vun der Masse salariale vun engem Prozent. Mir kenne keng Krittären. net ee Critère. Mir hunn insistéiert, zesummen an och mat der ALEBA, ech wëll erëm just soen, mat der ALEBA, fir dass mer solle Critèrë kréien, fir dass mer do awer nach eng Iwwersiicht hunn. Ech erënnere just drun, dass et fréier zwee Drëttel vun de Leit en Deel vun där Augmentatioun zegutt haten, an haut steet kee Prozentsaz. Dat heescht, mir hu just eng eenzeg Méiglechkeet, fir dass mir iwwert dee Wee, iwwert déi Critèrë nach gesinn, wat do an de Banken do geschitt, wat Déi Augmentatioun vun der Masse salariale, et soll ee se net verkafe goen, wéi heiansdo d'ALEH mar seet, wéi wann dat Augmentatioune sinn, een, deen dat net genau esou suivéiert, da seet, mengt een, et wiere lineaire Augmentatiounen. Dat ass guer net wouer. Dat ass alles kollektiv, ass iwwerhaapt näischt dran. Dat ass dat, wat fir eis wichteg war. Mee, an dann, Dann op eemol gëtt en Accord de principe do ënnerschriwwen. Et ass e Copy-paste. E Copy-paste. Alles, wat mir do während Méint laang mateneen diskutéiert hunn, d'ganz Zäiten, da gëtt dat einfach op eemol ignoréiert. Da muss ee sech d'Fro stellen, firwat? Wien ass de Gewënner vun deem Accord de principe? Wien ass deejéinegen, deen dat dote elo an deeër Form wierklech kann akzeptéieren? Vu que datt mir jo all déi Fuerderungen, an dat Bescht ass, d'ABBL huet déi Fuerderungen erkannt, mir hate jo och schonn Entrevuen iwwert dee Sujet do, dat heescht, déi hu mat Sécherheet domat gerechent, datt mir géifen domat kommen, well mir hunn dat jo och gesot. A bemol, elo si si frou, alt, alles ass dat ewech, copy-paste. Dat heescht, wann een e Copy-paste vun engem Kollektivvertrag, ginn ech emol dovunner eraus, datt dat jo net laang gedauert huet, déi hir geheim Reuniounen, dat Copy-paste, dat geet relativ schnell. Jo, an et muss ee sech och nach eng Kéier, ech mengen, d'Véronique huet et gesot, et geet jo net nëmme iwwer dat Finanzielle. Mir sinn an enger Zäit, wou mer, feststellen duerch d'Pandemie, datt mer vill Leit elo am Télétravail hunn. Mee doduerch hu mir och gesinn, wat feelt. Mir hu jo gesot, mir hunn Problemer mat der Conciliatioun vie privée, vie professionnelle. D'Leit kënne sech haut vun doheem aus connectéieren an alles dat muss jo regléiert ginn. Wa mir dat net fäerdeg bréngen, well den Télétravail vun haut ass en aneren, mee den Télétravail dee wäert och no der Kris bestoe bleiwen. Do musse mir genau Reegelen hunn, d'Aarbechtszäiten, mir hu jo kee Contrôle méi da drobber. All déi Diskussiounen solle gefouert ginn am Kader vun engem Kollektivvertrag, dat dat hate mir ausgemat an elo kënnt esou eppes. Mee dat stéiert eis. Ech mengen, deen Accord de principe ass dat, wat wäert ass, näischt. Mir gi lo a Verhandlungen a mir wäerten dat dote natierlech insistéiere fir dat, datt dat mir och am Kollektivvertrag kréien, well mir kënnen eis net erlaben, datt mir keen Accord hunn iwwer den Télétravail. Mir kënnen eis net erlaben, datt mir keen Accord hunn iwwer d'Déconnexioun. Dat sinn déi, dat si wichteg Elementer, wa mir wëllen, datt eis Leit nach iergendwou nach eng privat, e Privatliewen hunn. All déi Saache mussen diskutéiert ginn. Fir elo net an déi all Detailer ze goen, well Dir hutt bestëmmt nach Froen, da mussen d'Leit sech haut d'Fro stellen, vu wéi enger Gewerkschaft, vu wéi enger Gewerkschaft dass si an den nächste Méint a Jore wëlle vertruede ginn. Voilà. Merci.